Em ê niha jî berê xwe bidin Diyarbekirê. Bariş nûçegiyan me li Diyarbekirê li benda me ye. Bira bê pêşberî me Bariş spa te bi xêr. Tu li ku derê yî? Ew der çi ye? Tu dikarî behsa xebata ku xebatek jî niha li wê derê tê kirin çi dikin ew xanimên ku li wê derê dixebitin? Çi hazir dikin? Belê Memet Baki em îro li atolyeya seramîkê ne li vê derê xanim tên li vê derê jin tên li vê derê perwerdahiya seramîkê dibînin tevayî sê meh qûrsa wan dewam dike ji xeynî seramîkê li vê derê dîsa qûrsên cuda jî hene wek kuafurtiyê wek aşpêjiyê çend polên din jî hene lê em ê îro behsa seramîkê bikin ka Xanimên li vê derê çi dikin, çawa dixebitin? Ev qurs bi jialiyê Meksayê ve hatiye vekirin. Ji bo jinan û perwerdehiya pîşeyan dide jinan û Yekîtiya Ewropayê jî piştgirî dide van xebatan. Piştî ku jin li vê derê mezûn dibin sertîfîkayekê distînin. û dikarin ji xwe re bi piştgiriya dewletê teşwîqên dewletê dikarin ji xwe re cih vekin. Bila heval min ê kameraman niha nîşanî we bide ez ê behsa xebata vê derê bikim ji we re. Niha binirin li vir qazanekî heye hûn dibînin niha li vê derê jê re dibêjin hevîr ev hevîr tê çêkirin ji bo ku bixin nav Taliban xebatekî tê kirin niha li vê derê. Ev jî qalib in li vê derê piştî ku hevîr tê amadekirin dirêjîn in nav qaliban. Ev demekî hevîr demekî di nav qaliban de disekine ser û jî digirin piştî demekî derdixin ew qalib amade dibe. Piştre jî ew tiştên ku ji nav qaliban tên derxistin û mînakên wan jî li vê derê li ser van refan cih digire. Hevalên min kameraman mînaka nîşanî we bide binêrin. Ew tiştên ku ji qaliban derketine ev in lê beriya wî beriya ku bi tam bi vî awayî tam amade bibe xebatekî din jî tê kirin. Ewilî jê re dibêjin tiraşiyana ew tiştên ku li ser qalibê zêde mane tên paqijkirin piştre dixin nav firinê ji bo ku xira nebe binêrin tiraş jî tiştên ku me behs kir tiraş jî ew jî li vê derê kirin tê kirin ew tiştên ku piştî ku ji qalibê tê derxistin tiştên ku zêde mane li vê derê tên paqijkirin tên tam amadekirin piştre ev diçe firinê di dema Firinê de jî derdikeve, êdî amade dibe, tenê boyaxkirina wî dimîne, boyaxkirîn jî tê kirin. Piştî ku ev tên amade kirin çêdibe, ev jî hin ji wan tên pêşandan, ji bo pêşaniyê tên amade kirin. Hin ji wan jî ji bo ku bi were pişkirî bibe, ji bo sazî, ji bo jinan, Tê firotin. Ez ê niha gazî du xwendekarên vê atolyeyê jî bikim cem xwe bila ew jî ji me re behs bikin çawa dixebitin. Yek ji wan xwendekaran Şevîn e yê din jî Elîf e. Şevîn merheba ji te re. Merheba. Hûn çawa dixebitin Şevîn hûn li vê derê çi dikin? Tu dikarî ji me re behs bikî? Em li we heriyê çêdikin, suzmîş dikin ondan sonra tê dixin seramîka, ji seramîka derdixin tê dixin firnê ondan sonra Boyax dikin, süslemiş dikin, sergî ya de ew dikin. Pêk şevîn hûn piştî ku mesela van hazir dikin, ev qalib hazir dibin, hûn çi dikin van qaliban? Van qaliba ya difiroşin ya jî di sergiya de ew dikin. Tu ji vî tiştî hez dikî yanî tu kengî veya li vê derê dixebitî yanî tu hînî vî tiştî meslekê de bî pişeyê de bî tu ji vî hez dikî? Ee hez dikim. Çawa hîsekî çawa dikarî li me re bêjî? Hîsekî pir xweş e. Tamam em gazî Elîf jî bikin. Elîf tu jî kerem ke. Merhaba ji te re jî. Serçava. Elîf, tu jî ji me re dikarî behsa piştî ku qursa we li vê derê temam bû, hûn hûn ê çi bikin ji me re dikarî behsa wê bikî? Em karin ji xwe ayrî jî kî vekin başka are. Yanê hûn li vê derê dema mezûn dibin sertîfîkayekî distînin? Em distînin sê me ya. Em dişoxilin, em distînin û li vira ujresiz qreşe yê gedê û nebe tên vira çî dikin. Heya nîro şîva me didin me are. Yanî xweş e. Hûn hem bê pere vî meslekê, vî pişeyê hîn dibin. Nosa. Bê pere. Hem jî piştî ku hûn mezûn dibin, sertîfîka distînin, dikarin ji xwe re cihekî vekin. Dikarî veke, tu ji xwe re çêke, tu aîdîyeta me bi axşamîşî cî kî bike ya li vir dimîne, were. Tamam em spasî te jî dikin. Belê Mehmet Bakî xanimên ku jinên ku tên li vê derê ev qurs atolye bi taybetî ji bo jinan hatiye vekirin ji bo ku jin hînî pîşeyekî bibin û di jiyana rojane de bikarin cih bigirin ji bo wan hînî pîşeyî bibin ev atolye hatiye vekirin. Ji alî Yekîtiya Ewropayê ve jî ev atolye tên piştgirî piştgirî tên dayîn. Van atolyeyan jin bê pere tên qeyda xwe li vê derê dikin. Kî kî bixwaze yanî dikare qeyda xwe li vê derê çêke. Sê meh li vê derê perwerdehî dibînin, perwerdehiya seramîk çêkirine. Piştî perwerdehiyê jî sertîfik sertîfîkayekî distînin. Bi vî sertîfîkayê dikarin ji dewletê teşwîq bistînin. û ji xwe re karekî bikin. Barış gelek spas belê li Diyarbekirê û Barış Temaşvan Nêja li atolyeyeke keçikên ku dixebitin hînê senatekî dibin hînê seramîkan dibin me anî ser ekranê Temaşvan Nêja.